без аңа тумыштан ук ия булабыз. Иратлар аны балаларына тапшырса, без хатын-кызлар кияүгә чыккачтан ук аның белән хушлашабыз. Сүз нәрсә турында булыр икән? Әлбәттә, фамилия турында. Татар ничек фамилияле булган? Танылган гаскәр башлыгы Суворов белән татарны нәрсә берләштерә? Баҗай дигән сүзеннән нинди фамилия барлыкка килгән? Мин барысын да әзерләп куйдым инде. Сезгә нибары тыңларга гына кала. Фамилия латин телендә гаилә, өй дигәнне аңлата. Рус теленә ул поляк сүзлегеннән кергән. Беренче тапкыр фамилия сүзе Ревизская сказка кенәгәләрендә 1849 нчы елда теркәлеп, гаилә кушаматы терминын аңлаткан була. Татар фамилияләренең формалашуының беренче этабы төрки халыклар белән бәйле, һәм ул титул һәм социаль статусны аңлаткан. Мәсәлән, Тутук, баш әмер бирүчесе титулын аңлата. Ул фамилия ролен үтәгән, Адак Тутук, Алп Тутук. Нәселне аеру максатында шулай ук Бәк, Бай, Ай, Иж, Җан кебек сүзләр кулланылган. Ислам дине кабул ителгәч, Бөек Болгар дәүләтендә фамилияләр гарәп теле закончалыклары белән формалаша башлый. Ә Алтын Урда чорында фамилия функциясен улы һәм кызы сүзләре үтәгән. Мәсәлән, Хәмәт углы, Хәсән углы Мәчкә. Хатын-кызны билгеләүдә өстәмә атама булып иренең исеме кулланылган, Госман әл-Болгари бине хатыны, Хөсәен хатыны Җәкәр әл-Ти. Урта гасырда һәм аннан соңгы чорларда кеше фамилиясе Аның туган урыны, мәзхәбе яисә ата-бабасының фамилия яисә исеменнән килеп чыккан мисаллар күренә башлый. Мәсәлән, тарихчы һәм фәлсәфәче Шиһабетдин Мәрҗани. Аның шәҗәрә тамырлары Мәрҗани авылыннан башлангыч ала. Бу вакытта атасының исеме фамилиягә әйләнү тенденциясе популярлаша. Бу хәзерге фамилияләрнең барлыкка килүен аңлата. Мәсәлән, Бәшир, Бәширов, Сабир, Сабиров. Сафин, Сафа яки Сафи һәм башкалар. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, шәхесне билгеләүдә бик зур үзгәрешләр күзәтелә. Унҗиденче гасыр урталарыннан башлап татар фамилияләре русларныкы нигезендә формалаша башлый. Аларга ов, ев, ин кушымчалары теркәлә. Мәсәлән, Көнәй Чакмак, Күней Чикмаковка әверелә. Элек фамилияләр ханнар, морзалар арасында киң таралган булган. Ә гади крестьяннар, гражданның хокукларына ия булмаганнар, җәмгыять тормышында актив катнашмаганнар. Шуңа күрә аларга бик күп еллар дәверендә фамилия йөртү бәхете татымаган. Алар Октябрь революциясеннән соң гына фамилияле булган. Хатын-кызларның хәле гадәттәгечә аянычлы. Кызыклы факт, Хатын-кызларның паспортлары булмаган, алар турында мәгълүмат ирләренең паспортына теркәлгән булган. Татар фамилияләренең төп массасы ир-ат исеменнән барлыкка килгән. Тик шулар арасында аз гына күләмдә булса да, һөнәрләренә карата бирелгән фамилияләр дә бар. Мәсәлән, Урманчеев, Урманче, Аракчеев, Аракчин дигән баш киеме һәм башкалар. Чын дөресен әйткәндә, фамилияләрнең барлыкка килүнең әлеге тенденциясе бик күп халыклар өчен хас. Татар фамилияләренең үзенчәлекләренә килсәк, аларның язу стилен дә әйтеп үтәргә кирәк. Аны язуның ике варианты бар, рәсми тәмамланулы, Сәйфетдинов, Шәрифуллин, Сәитов, һәм халыкча, киң кулланыла торган һәм тәмамланусыз. Мәсәлән, танылган шагыйрь үзенә Тукаев урынына Тукай дип атаган, Сәйдәшев, Сәйдәш. Бу ысул күбрәк татар әдәбиятына хас. Ә сезнең фамилиягыз нинди? Комментарийларда языгыз. Хәзерге рус фамилияләренең барлыкка килүе дә кызыксыну уята. Кайбер фамилияләр кешенең татар теленә тәрҗемә ителгән һөнәренә карап бирелгән. Мәсәлән, Бакшеев фамилиясе, Бакша, ягъни язучы, Караулов, Караулчы, Бекетов, Бекет, Бикет дип элек хан улларының тәрбиячеләрен атаганнар. Тухачевский, Тухачи, байрак тотучы сүзеннән алынган. Горур кешеләрне булгак дип атаганнар, аннан Булгаков дигән фамилия барлыкка килгән дигән фаразлар бар. Сөйгәнеңне аңлаткан Даут дигән сүзеннән Давыдовлар барлыкка килгән, ә дини фанатикларны аңлаткан Виҗдан дигән сүздән Ждановлар фамилиясе барлыкка килгән дигән имеш-мимешләр бар. Акчурин фамилиясен аерым искә алыйк. Рус телендә татар фамилияләре ов, ев яки ин, ын белән тәмамлана. Әмма татар морзалары исемнәреннән чыккан, мәсәлән, Еникей, Акчурин, Дивейлар документларда да фамилияләрен үзгәртмичә калдырган. Акчурин фамилиясендә ин кушымчасы кулланылмый, ул Акчура, ягъни Ак баһадир сүзеннән алынган. Мишәр мордва кенәзе Адаштан килеп чыккан, унбишенче йөздә яшәгән Акчуриннар ыруы вәкилләре арасында күренекле түрәләр, дипломатлар, хәрбиләр булган. Халыкта русны кырсаң, Татар килеп чыга дигән әйтем бар. Ничек кенә кызык яңгырамасын, бу чыннан да шулай. Бик күп рус фамилияләре нигезендә татар исемнәре яисә татар сүзләре кулланылган. Әйдәгез әле, берничәсен атап та китик. Мәсәлән, без рус фамилиясе дип санарга күнеккән Суворов фамилиясе унбишенче гасырда ук билгеле булган. Ул сувар сүзеннән алынган. Карамзиннар үз нәселен Кара морза татарларыннан алып барган. Аның вәкилләре Карамза фамилиясен йөртә, аннары Карамзиннарга әверелә. Бу нәселнең иң атаклы шәхесе, язучы, шагыйрь һәм тарихчы Николай Карамзин. Тургеневлар фамилиясе Россиянең Бәрхет китабына теркәлгәне безгә билгеле. Бәрхет китабы, ул патша Россиясенең иң атаклы бояр һәм дворян фамилияләренең шәҗәрәсе тупланган китап. Тургеневлар нәселе Арыслан Түргән, ягъни Җитез татар морзасыннан башланып китә. 1440 нчы елны ул Алтын Урдадан бөек урыс кенәзе Василий I караңгы янына килә һәм аңа хезмәткә керә. Арысланны чукындыралар һәм аңа Иоанн исемен бирәләр. Иң танылган Тургенев Иван Тургеневны барыбыз да рус әдәбиятыннан беләбез.

Ә сез фамилиягызның килеп чыгышын беләсезме? Бәлкем, ул борынгы татар морзаларына килеп тоташадыр. Ә бәлкем, ул хәзерге вакытта кулланылыштан төшеп калган сүздән алынгандыр. Моны белер өчен интернет киңлекләрендә мәгълүмат шактый, нибары эзләргә генә кирәк. Ләкин татар фамилияләре үзгәрешсез калды, һәм бу безне куандыра да. Ләкин исемнәр бар. Менә анда инде чәчләр үрә тора. Сезнең өчен Чыңгыл проекты белән мин Айзилә Сабирова булдым. Әлеге видео сезгә ошаса, лайк куегыз, комментарий языгыз һәм дустыгыз белән бүлешегез. Киләсе тапшыруларга кадәр!